Hey, kon ta? Bon bini na un otro presentashon di BTC Curaçao. Awe mi ta bai mustra bo kon pa instalá Muun Wallet kual ta apto pa e ret di Bitcoin i Lightning. Laga nos kuminsá. Dependé kua telefon bo tin bo ta skohe sea App Store òf Google Play. Mi tin Android, pues mi ta klik riba Google Play. Klik riba Install. Despues riba Open. Kaba klik riba Create a New Wallet i kaba bo pa krea un pin kode. Ami ta pone un, dos, tres, kuater. Pa konfirmá bolbe hinka e kode un, dos, tres, kuater. Kaba klik riba Let's go. E wallet a worde crea y ta pone na Florin como comita na Corsou. Pa ricibi cen, click riba Receive. E QR code riba bo pantaya ta un adres di Bitcoin riba e red di Bitcoin. Tambe bo por haci uso di un opcion mas avansa cu yama Lightning. Y si bo click riba Lightning te ariba e ta cambia pa un factura di Lightning, cual ta mas liye cu tarifanan mas abou. Awor selektá Invoice Settings pa bo por agregá e suma ku bo ke risibí. Pa duna un ehèmpel mi ta pone dies florin. Confirm Amount, Awor e dies florin ta inkorporá den e QR code i e adrès ku bo ta mira abou. Si bo click riba copy bo por manda e adres pa esun cu tin di manda bo send, sea via di WhatsApp, email of un otro metodo di comunicacion. Y esaki ta tur locual bo mester haci pa cuminsa haci uso di bo Bitcoin y Lightning Wallet cu Muun Wallet. Awor mi ta bay mustra bo con pa crea un backup. Nos ta bay back na e pagina principal. Caba click riba Security te abao. Pa kuminsá e proseso, klik riba Backup your wallet. Kaba Start. Kaba pone bo e-mail adrès, mi ta copy paste mi. Kaba bo por konfirmá bo e-mail. Kaba mi ta habri mi e-mail pa wak si mi a risibí un e-mail di Muun Wallet. Mi ta mira ku mi a risibí e e-mail di Muun Wallet. Mi ta habri esaki pa konfirmá i verifiká mi e-mail adrès. Mi ta klik riba verify your email y mesora por mira riba pantaya cu e email a wordo verifica. Caba mi ta bay back den e app di Moon Wallet. Awor e sistema ta pidi pa krea un pasword fasil pa korda. Mi ta pone start un dos tres. Bolbe hinka e pasword pa konfirmashon. Di mes e pasword mester ta algu ku abo por relata na dje i fasil pa abo korda. Despues di e a confirma bo password, click riba Continue. Ta importante pa bo tuma nota cu bo mester corda bo password y tin acceso na e email cu bo a duna pa bo por recover bo wallet y cu Moonwallet no por reset bo password. Click riba Finish. Manera bo ta mira bo a finalisa e backup cu exito. Click riba Excellent. Awor nos bai crea un backup alternativo. Click riba numero dos. Skibi un caminda Save e recovery code cu ta aparece riba bo pantaya. Despues ku bo a kaba, klik riba Continue. Kaba e sistema ta pidi bo pa konfirmá bo recovery code. Despues klik riba Continue. No lubidá ku bo mester kòrda bo password pa si un dia bo mester rekuperá bo wallet i ku Muun Wallet no por reset òf kambia bo password. Klik riba Finish. Un bia mas bo ta mira ku bo finalisá e proseso ku éksito. Pa kontinuá klik riba Excellent. Di e forma aki nos yega final di e presentashon. Si bo ta interesá, bo por kontinuá riba bo mes ku e di tres parti pa bo krea un Emergency Kit. ounke e promé dos sistemanan di backup sa ta sufisiente pa mayoria kaso. Un bia mas, esaki tabata tur kos, danki pa bo sintonia i te un otro bia.